Jgħidulek kemm isajjar tajjeb, hi ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna.
Jekk da xi ħadd ikollu restorant jew lukanda, niggara nirrikmandah sew biex jieħdu fil-kċina. Huwa kok fil-programm. Mela huwa speċjali għax joffrilek ehm, xi ħaġa li n-nies jgħiduha.
Everything that he's involved in, he's very passionate about it. Min jaf kemm ġiri jgħidu li preżim jaf kemm issajjar bħal Ndilhom lejhi bħalhom għaż-żgħajjar xi fbajjel. Sajjar 'il fuq minn miljun platt. Ilu aktar minn 46 sena jaħdem bħala xeff. Sajjar fi tmien pajjiżi u ħadem f'aktar minn 30 restorant u lukanda ġewwa Malta. Il-kok prim Raymond Fawizza. Twieled fis-sitta ta' Frar 1956. Ommu Doris u missieru Giovanni. Raymond kellu xewqa li jaħdem ma' missieru. Xewqa li wasslitu biex illum huwa wieħed mill-aqwa chefs.
Fimni, il-papà kien dejjem maniġer u hekk. Il-Raymond kien itih ħafna pariri. Dak kien qallu pa nixtieq niġi naħdem miegħek għax hu kien jaħdem fir-restaurant. Mbagħad qallu issa nsaqri l Mbagħad mar hemmhekk u kien hemm wieħed għalla jaħfillu. Qallu jiena qallu John qallu titna li mulek it-tifel qallu lilu tittajt. Għallu għax għandi tfal ma jidux jaf bih li ke, u beda la jbirek dana fin beda jitla naqra naqra.
Alla jbirek kima jaqtax qalbu ta' għax kien ikonna nista il-melliħa speċjalment il-mulin fuq il-ħut kien ta' veru dak it-tadam, dak it-tim, dik in-naqa zejda patata, Xaħwawar u l-king prawns. Kien jagħmilhom bil-bacon u bil-perno. Hmm, hemmhekk hemmhekk konna naqgħu jien u t-tifla tiegħu tamma għax kien jibqa' l-gravy u tara nitlu niġru bil-ħobż bil-gravy.
Jispikka fuq il-ħut, ħafna jħobb jħosajr il-ħut. Ma nafx fiex ma jispikka xien, ma flambe barra, steaks u hekk qudiem in-nies U bil-brandi u dak in-nar tiela.
Iħobb juża n-nar, per eżempju, għax kifet li iħobb eh, jagħmel jagħmel sow, ġifri n-nar, ġifri l-flamja eh, l-ingredienti. Ej, għara sanna tal-ħodu.
Importanti li issa nħalli l-toma tal-alkohol emmek. Din jodu attenti id-dar, ħabba portieri, ma ntijomx Huwa tajjeb li tagħmilha mhm. għax inti qed neħħi l-alkoħol però tħalli t-toma hemmhekk. Ja importanti, pej wieħed joqgħod attent anki forsi xi kull libes jew le. Mhm. U Raymond kien jispikka fuq hekk. Fil-bidu kien jistħi, inkuraġġejtu ħafna jien li joħroġ u jmur fuq il-meta tal-klijenti u jisaqsihom biex kollu sew. U kien konna nagħmlu anka flambenajt sieħ, jiġifieri restorant magħluq, magħluq fis-sens li m'hemmx ħlif flambe m'hemmx flambenajts. U kien ikonna 100-120 ġviri bil-lampi tlieta, jienu kellu xef miegħu, u namlu lejla fl-ambenajt biss. U l-iktar riċetta tiegħu illi tibqa' f'moħħi eh, hija l-ħobża tal-Malti imħaffra. Ġifieri jaqbad il-ħobża tal-Malti, jaqlagħla n-nofs u jibda jagħmilha ksaf saf. Dik hija l-iktar riċetta ta' Ray Fawwitt sar qalbi. Il-ħobża tal-Malti sajfija. Close up tagħha ikun jista' jara kif inhi layer upon layer tajjeb, il-qalba neħħejta kollha. Il-ħobża Malti dik tiegħu, eh?

Brunġiel, arabali, ta' taqsam tiġi sabiħa dak il-kuluri kollha hekk. Dik żgur tiegħu, sa fejn niftakarin qatt ma rajta minn xi xef la Sqallin la Taljani. He seems to be somebody that can make anything. Um, whether it's soup or whether it's meat or whether it's fish.

Għamel 16-il sena jilgħab fl-ewwel diviżjoni mal-Ħamrun Spartans.
U kien jilgħab difensur. U kien ta' Ta' stamina jidħol Raymond, m'hemmx ċajt miegħu, jiġri. Taqbżu taqbżu ma nafx il-ballun jgħaddin ma nafx kemm tgħaddi dak iż-żmien nissa. Konna ntuħ brejk il-ħadd, m'hemmx dubju, l-ħadd biex nilabu l-futbol hemm kelli naqra problema jiena il-ħin tal-futbol kienu fil-11 ta' filgħodu. Jiena kont nara half time il-logħba jien u jibqa' jilgħab, jien immur niġri Il-Mistra Village mis-Siġġiewi u nippreparalu biex kien jiġi jisib kollox barra l-inqas. Mbagħad jiġi Raymond, ġieli ġi kollu. Kollu dem u daqqiet għax jibqa' diħel fix-xawer u joħroġ u nibdew il-buffet fis-sija konna nibdew. U fil-ċina, darba nzerta, l-leġenda tal-Brażil Pele. Pele, he found him trying to hide from the media. He wanted to eat and, and Ray found him in the kitchen.

fit-top division, eh, ġifieri Malta, ma kellu jagħżel jew il-futbol jew il-kċina mbagħad. Għax ovvja mbagħad tibda tikber u mbagħad intefa' fuq il-kċina u l-futbol telqu nara.
Imma l-għażla li qatt ma għamel kienet li sajja l-istess riċetta. Ma niftakarx li għamel riċetta bħal oħra. Hu jgħidli li anka billej jekk tiġih f'moħħu jsetta jqum jiktibha kreattiv ħafna. Għaw minn forsi jiddarras naqra mill-li jibda jgħid. Per eżempju, jinnaf xi tip ta' frott, per eżempju, jinnaf fil-braġġoli għal-mod tal-kelma. Allora jien meta nara miktuba ngħid per eżempju kif se jagħmel il-braġġoli per eżempju dak it-tip ta' frott. Imma hu jagħmilhom b'mod li mbagħad nerġa' ngħid meta fl-aħħar ovvjament induq riċetta. Ngħid il-laħwina laqgħa għaddiet li ma ħallura jien pjaċir li wan nkun doqta tu, it-telespettatur ikun ħadu idea differenti ta' kif tista' tuża ċertu ingredienti. Hawnhekk qegħdin naraw it-tortellaċċi u ġvera. Eh, dawk huma t-tortellaċċi nero di seppja, nero di seppja għax huma bil-linka tas-siċċ. Ħanamlu il-. Qatt ma kiel ta' ġin

L-ossobuco.
Rajt bil-mudullun, għandna l-bebbux, għandna speċi ta' soppa tal-armla bil-ġbejniet. L-istess bħal ma jagħmel fuq it-television, ma mhux fuq it-television Raymond jagħmel dish wieħed, jagħmel tliet erba' bil-bilħelu b'kollox, bis-starters. Xi jien kemm-il darba ngħidlu, Ray, tagħmilx daqstant ikel, tagħmilx ħafna ikel. Imma mbagħad minn banda, Naf li t-telespettaturi fl-aħħar tal-programm qed intuhom viżwal sabiħ ta' ħafna ikel. Kemm-il darba ngħidu, ngħidu pereżempju n-nafs idher tat-tiġen minflok tagħmel tnejn agħmel waħda. Mhux talli jagħmel waħda, talli jagħmel erba'. Ġifieri mhux l-ewwel darba li jien stess ngħidlu, ngħidlu iwa ma' Doffi tagħmilx daqshekk ikel, Ray, jgħid li jiena ma nafx ma nagħmilx ħafna. Ray, inti bdejt hawnhekk? Mela, jiena bdejt hawn nibda mhm. eh, mis-soppa, tifhem. Għax dik ħadu. Li Ray fawitza nikgustaħ, tanti jifres affarijiet. Li ħankun onest ma' kolla għazi kolli fejn poġġi l-karti ti. Ġili ħatmija, ġili ħatmija jiddar minn mill-program. Għastant jgħamil. Tant jgħamil li kell. Li zili per eżempju jinnaf jgħurem jinnaf dis lasagna Qed isma' ħaniħu id-dar miegħi għax b'abbundanza jagħmel ikel. bis-serta ta' di. Nejdlu rej, ta' mins ħafna. Jgħid li jina mill-ħamrun U aħna għamrun marufin tal-providenza. Kulu u ħudu pjaċir kulu.
Dawn il-platti kollha Raymond qatt ma jieqaf jaħdem. Jaqs minna qalbna birriħa I don't think I've ever seen him take a break, you know, or waste time, you know, if ever you go into the kitchen and Ray's in the kitchen, he's working. Mm, so basically when he's at work, he, he's always working. So if he's not doing one thing, he's doing another. Jaħdem minn kmini fil-ħodu. Fil-fatt, wara l-program, laqqas jibqa' magħna, jaqbad il-kannestru li kollu li jġib l-affarijiet bih, jinża l-fardal u jidina tlaqt. Jifriħ inkol ondigo. Tantu mħabba t-medi fuq ix-xogħol. Li qabel kien ġi forsi daħniħu bella kafe u nitlaq. Jiġi naqriħu bella kafe u jitlaq. Imma dan aħħar tant sar reġa' okkupat li fuq it-telefon nitkellmu.
U Raymond ma jqis Christmas, Easter, Mother's Day, Father's Day dawk għalih Mhux xi dwejja għax ġej ħafna xogħol, imma xi pjaċir għax kemm sa jkollna nies. Biss iddaħħlu x'jaħdem. Il-ħadd fil-ħodu San Gejtanu l-marġ, dika. M'għandek xans.
Banda kbira tana it-tamlin

Tim tal-futbol bl-aħmar. U li l-sibu hemm fil-marċ ta' San Gaetanu mal-kazin ta' tamal tal-ħomar ek aħmar, Raymond Aħmar, Hamrun Spartans, San Gaetanu. One of, one of Ray's passions that he really likes to do, and I've had

Il-ġranet tal-festa ma jinsihom qatt. Imma ġurnata li ma jinsa qatt il-ġurnata li tilef it-tarbija tiegħu.
U kellha xi toqba ġa qalba u tela' magħha barra. Jara lek it-tifla jmur barra minn Malta qed ituha xokkijiet fil-qalb. X'jibqa' fik? Ma qas niftakar ma rrid, ma x'biża', li titlu t-tifla ġo barra minn Malta.
Tista' taħseb u tara l uliedek ibatu. Mela miskin. Għadda għadda minn ħafna ħafna affarijiet hija. U vera Alla jbierek.
Imma Raymond ġarrab telfa oħra għażiża tal-ħabib u kollega tiegħu

and Ray found it difficult to deal with and he still does. Hugo kellu bżonn kilwa u Raymond kien les li joffrilu waħda akkosta kollox biex jara li l-ħabib tiegħu jibqa' ħaj. When uh, my director, my, my good friend uh,

He was ready to, to, to give his life so that Hugo could, could live. And uh, that always stuck with me.
Dinja waħda mit-telefonati li Raymond baqa' jżomm biex jiftakar fil-ħbiberija sinċira li kellhom. u Hugo.
Ġużiepi wasalna, kollox sew int jew? Iva, hawn qiegħed ta' jien, il-pub. Insomma niġi minn naħa l-oħra, ċempilli meta tasal hawn biex xogħol.
Id-diffikultajiet tal-ħajja ma jżommux lil Raymond lura mill-imħabba li għandu lejn ix-xogħol.
Bħal kulħadd ieħor kellu l-problemi tiegħu. Kien jiftaħ qalbu miegħi ħafna u mal-papa tiegħu kien jitħaddet iżjed minni ovvjaw. Imma għas li jidħol fil-kċina Raymond Qisu daħal għalih jgħid l-freedom tiegħi ċina m'hemmx. Jinsa kollox jibda jsajjar u jagħmel u jipprepara.
Whatever problem he may have, when he's in the kitchen, um, he puts everything aside and he's extremely professional and he works, you know, uh, you know, as he would any other day. Ġifir qatt ma naf li jgħidlek isma'

put his work first, but maybe when he's put his knife down and turned around, he can get quite emotional. Imma bħalma jkollu ġranet li fihom jikpi, il-pras parta Raymond ma jonqsux. Aj, ma jħasra. Darba niftakar kienet ġeja mejda, kienu ħbib tagħna mill-ħamrun, għalli fidejja, tħalli fidejja jien rid nagħmililhom il-flambew. Xaħat mill-waitress tiegħi kienu nimlew il-lampi bl-ispirtu biex kien iqabbad il-flamber u jew imli ta' zzejet, jew waqatu waqal l-ispirtu mandunaġ u Raymond ħares miskin. Armat. Kif tannar ħadet, twerwirna, xħadet kwas bit-tejbil kollox. Dak niftakar dejjem dak.

But they didn't quite understand it, so he just bought himself some new clothes for the party. And everyone thought he'd made a really good effort, but actually he was just in his normal clothes.
It-titlu ngħidlu ma minn fejq lajtu rej. Ġili ma nifmux. U aħna ovvjament inkunu rridu nagħmlu r-riċetti kemm jista' jkun li t-telespettaturi jifmuhom. Irridu nużaw il-Malti kemm jista' jkun Allura jagħmillek xi riċetta, pereżempju jinnaf don fawwizza sa. Ed wara ma stajx tgħid li pereżempju jinnaf naf spaghetti għala fawwizza pereżempju. Juża ċertu kliem eh, li jirriflettu l-esperjenza tiegħu. U sa nagħmel taħlita ta' verza, peress li ġimgħa l-oħra. X'inhija di? Verza, verza.
Il-kaboċċa. Eh, il-kaboċċa, ara sanna, ara sanna. Il-kaboċċa li sanuża hmm? hija savoy cabbage u sanuża red cabbage ukoll. Darba waqa'.
darba waqa eh, bl-affarijiet kollha, ġifri konna sejrin, konna sejrin insajru, għas konna morru filming, eh, weġġa, u oh, ġifri, ma sorta baqaddej. Ġifri, u la għandu commitment, commitment.
Raymond ma jżomx dak li jafa liħbis, imma jaqsmu maħat ieħor. U bekk beda fuq it-televiżjoni.
Ġi għalli ħajibdew jamlu ħanibda nidel fuq il-television. Ibda nsajjar. Hu xi ħaġa li ferħan, ħa pjaċir li ħa jidher.
Ħa pjaċir, għara kieku kien ħaj raġel tiegħek, għax hu kien tant mistħi li ma jridx jersala. Mbagħad kien hemm għandu kun xi ħadd anqlu u kien beda jieħu interess. Ħadd pjaċir u jien. U fuq television beda Raymond kien ikun hemm programm Dak iż-żmien ta' wara nofsinhar staħa jmur u niftakar qalli li l-preżentatriċi qaltlu You just cook and let me do the talking. U minn hemm ma ħarist lura, issa ma jaqafx, eh, sa kif taraħ fil-programm ġifieri. Kull meta tiftaħ it-televizjon u ħajkun jidher tistenna xi ħaġa ġdida. Naf li kif tiftaħ is-sik mejda minn li jikel, naħseb li mas-sitta ta' filgħodu jkun qiegħed hemm żgur. U jibda jgħidlek għamiltek għamiltek u ma jaħli xejn. Mis-sos ta' dik ħriġt dik u mill-lieb inbaqali minn dik ħriġt l-ieħor.
Naraħ iva nhar ta' tnejn. Nhar ta' tnejn naraħ. Rejjem, aħna din nagħmlu kustilji marinati bl-adobo paste. Eżatt. Miksija bis-sos guava barbecue dak li orejtna issa. Servut bis-sos ċimi. Ċimikuri. Ċimikuri. Tant wek li nhar ta' tnejn mhux l-ewwel darba li wara l-programm. Nibgħat ritrat ngħidlu mara Sandi llum. Għax tant ikun hemm ikel li kważi kważi tiftaħar biha u ġifieri itħossok ara għamel rejfa wizza. Wara l-programm l-iktar komment il nisma bla dubja xejn. Il-aħwa xamel illum. Ġifieri rej joffri l spettaklu jiena bħala producer ta' programm, ovvjament infittex li kolli viżwal sabiħ anke għat-telespettaturi. Allura kienet għażla naturali li li nażel lir-Ray bħala kok għall-programm tiegħi. Anka l-kelba tiegħu taraħ il-programm? It was funny the other day that Espresso was on and for some reason the, the puppy sort of spotted him on the television and straight away she's jumping on the couch looking looking at him and then her ears are going up

Said he wanted to be with me.
Imma xi żmien li Raymond ma nibqgħux naraħ fuq it-televiżjoni. Raymond jimrat serjament.
Għadem rejn torrajt it-tfal tiegħi ċemplu l-oħna moħna kollha fi għandi tfal moħħhom fih ukoll, ġifieri, It-tifel ħin kollu jikkuntattja mew it-tifla min-naħa l-oħra, kważi kważi dik il-marta ġabitni iktar close ma' xurxin. Meta morna nti t-tabib junu t-tifla kien hemm kuraġġ. Kuraġġ, mhux bħal meta tajt barra fuq kulħadd tisma' jgħidlek isma' m'hemmx ċans. Allora kien hemm dak ix-xaq ta' dawl. Dak ix-xaq ta' dawl dejjem jagħmillek. Il-kuraġġ hux veru. Raymond, il-bniedem li jaħseb għal kollox u fuq kulħadd. L-artist, il-kok pri. Il-bniedem b'qalb tad-deb.
Ma ngorx minnu, għax jirrispettawni ħafna. Anka jxempilli kuljum. U bad ma jgħidix bezzjoni ma jgħattax. Ma jċempilx fil-ħodu.

His steak was very cold and they offered to get him a new one but he refused he said no no he said I just think that you should be aware and and I was like that's 35 euros for that steak should let them make you a new one Pero dedikat ħafna xogħol għax dak it-tip meta kon naħdem miegħu jiena jekk it-tip oġġettek kiseb għala ma ċċaqlaqulux jew fittex mura xibret. Jekk kien vera, irrid kollox kollox jimsaħ il-plat, irrid oh.
artistiku. Jifieri eh, jiena qabel programm jgħid li jara wejn ħanorik kif ġej dan il-plat, ipinġieħ, jgħid li issa fl-aħħar tal-programm hekk ħan nippreżentah. Jifieri għall-aħħar sejtu li għandek bżonn xi ħaġa jew eh, jgħinek. Dawn huma fil-karatteristiċi ta' spontanju. Spontanju ħafna, ġifri musu jaddejja mill-li jgħidlek kelma. Enerġetiku. Ġifri jina l-programm jibda fil-9 u nofs, per eżempju, jġik l-istazzjon mal-5 l-5 u nofs ta' fil-ħodu. Ġifri l-enerġija li għandu. Bonġurej! Bonġu, kif aħna?

Nimxi fit-triq flok ifaħru lilek jgħidu lili n-nies u ħaqek vera prosit ħafna nies jgħiduli bik. Nixtieq ngħidlek veru kemm kont raġel u għadek raġel ta' kuraġġ. Int ħajt ma' Maltem bat imma dejjem iffaċċjajthom qatt ma bżajt. Jalla tibqa' sejjerek u veru ħaqqek prosit għal dak kollu li tagħmel. Vera prosit, inħobbok li. Għazajelek, my friend. Naf li jint kapaċi, ma taqta qalbek minn xej. Dejjem kif nafek jien. Ray, I wish you all the best. Um, longevity, you know. Um, I hope that in uh, 20, 30 years time, you'll still be cooking, you know, and making everybody happy. um, following football and doing everything that you enjoy doing. Rejfa witza, għalija jikul sikel. Ikel minna rejfa witza, mhuwiex l-istess, jiġifieri ibqa' dak li int, ibqa' ipprattika u wassal l-segwaċi tiegħek, għax is-segwaċi tiegħek